l-invażjonijiet barbariċi fuq l-iżvilupp tal-Knisja. L-ewwel nett tajjeb li nagħmlu ħaġa ċara Jekk ħafna drabi aħna naħsbu li dawn il-barbari kienu popli selvaġġi li niżlu min-nord u li qerdu għal kollox il-kultura latina. Isu invażjoni li ġrat hekk mix-xejn, meta fil-verità il-Latini kienu mal sekli jittrattaw ma' dan il-popli u n-nies minn dawn il-popli hekk imsejjaħa barbari kienu għal sekli ilhom mhux biss jitħalltu mal-popli Rumani, mal-Latini, imma wkoll kienu preżenti fl-armata u f'ħafna oqsma tal-ħajja ta' dan l-Imperu Ruman. Bil-mod il-mod, b'mod partikolari wara s-seklu tlieta u fis-seklu erbgħa, hekk Ruma tidħol fi kriżi kbira. Kriżi mhux biss minħabba inflazzjoni kbira fis-seklu tlieta, imma wkoll minħabba li n-nies kienu draw ħajja komda, ma ridux ikollhom iżjed tfal, u bil-mod il-mod intelqu, iddgħajfu l-imperu minn ġewwa. Hekk f'dan l-ispazju li jinfetaħ, dawn il-popli jieħdu l-okkażjoni, popli li jinżlu min-naħa ta' fuq tal-Ewropa, u jieħdu r-riedni tal-poter f'idejhom. Kif jirreaġixxu l-pagani għal dawn l-invażjonijiet? L-ewwel ma jagħmlu l-aristokrazija Rumana jwaħħlu fl-insar, jgħidulhom ara xi ġralna għax tlaqtu l-kult lejn l-allat. Issa l-allat qed jikkastigawna. Santu Wistin iħoss il-bżonn li jirreaġixxi għal din l-akkuża u jikteb il-famuż xogħol tiegħu Il-Belt ta' Alla. Jagħraf li fir-realtà preżenti hemm żewġt ibliet li qegħdin jikkumbattu kontra xulxin. Il-belt ta' Alla, li fiha dawk kollha li jridu jgħixu verament ħajja togħġob lil Alla, u l-belt tad-dinja, il-belt tal-bniedem. Ma tinqasamx bejn l-insara u l-pagani, għaliex jista' jkun hemm insara li fil-verità bl-istil tal-ħajja tagħhom jappartjenu għal din il-belt tad-dinja u mhux għall-belt ta' Alla. Hekk San Twistie jitkellem ċar li kienet l-istess telqa tar-Rumani telqa morali li wasslet sabiex dawn il-popli barbari jieħdu r-riedni tal-poter f'idejhom. Għal Ruma li kellha din il-mit ta' saħħa, għal Ruma li għal sekli kienet iggvernat dan dan il-baħar Mediterran kollu, naturalment il-preżenza ta' dawn il-popli fil-poter, popli li qabel kienu taħt taħt il-ħakma tagħhom, kien xokk kulturali kbir, xokk li riegħed l-imperu mill-istess fondamenta tiegħu. Jekk il-Knisja tintervjeni, jekk il-Knisja tagħti s-sehem tagħha sabiex dawn il-popli, hekk imsejħa barbari, permezz tal-konverżjoni tagħhom jidħlu u jassimiljaw ruħhom f'dik li kienet il-kultura Rumana. U għalhekk il-Knisja kienet dik li, bħala eredi ta' dan l-imperu, tikkonserva bħala wirt tagħha dak kollu li l-Griega Rumana kienet għadditilha. Hekk ħafna minn dawn il-popli jikkonvertu għall-Kristjaneżmu, imma jikkonvertu għal tagħlim eretiku, għall-Arjaniżmu, tant li f'ċertu punt l-Arjaniżmu kien iżjed mifrux minn dawk li jħaddnu l-fiti Ortodossa. Hekk il-bidla sseħħ meta jikkonverti l-poplu tal-Franki bil-magħmudija tar-re tagħhom, ir-re Klodoveu, minn idejn San Remigju. Hekk re fundamentali għaliex dan il-poplu l-Knisja tagħraf l-isperanza tagħha. Dan il-poplu tal-Franki jidħol f'alleanza mal-Knisja, hekk hu jsir dak li jipproteġi u jippromovi d-diffużjoni tal-fidi Ortodossa. X'jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-Knisja u għall-iżvilupp tal-Oċċident dan iż-żwieġ li jseħħ bejn din il-kultura issa Nisranija u dawn il-popli barbari. Min-naħa l-oħra, x'perikli kienu jirrappreżentaw dan il-popli? Ħa nibdew min-naħa negattiva. Naturalment, dawn l-invażjonijiet ġabu magħhom qerda, il-qerda tas-sistema politika Rumana. Quddiem tali qerda, l-Isqof ta' Ruma, il-Papa, iqum bħala forza, forza li tipproteġi dawk kollha li huma fdati f'idejh. Hekk naraw l-eżempju tal-Jun il-Kbir li jmur jaffronta lil Attila fuq il-kamp tal-battalja. Naraw l-eżempju ta' San Girgor il-Kbir, Papa ieħor, li wkoll jintervjeni favur il-popli afdati f'idejh. Min-naħa tagħhom, tikber f'dawn il-popli barbari devozzjoni partikolari lejn il-Knisja ta' Ruma. Jekk dawn il-popli jikkontribwixxu Il-ġenju tal-kreattività li hemm fihom għall-iżvilupp ta' kultura ġdida, kultura verament Nisranija. Min-naħa l-oħra kien hemm bżonn li l-Knisja tippurifika t-tradizzjonijiet tagħhom, tradizzjonijiet spiss mibnija fuq superstizzjoni, fuq il-maġija, fuq dak kollu li kien hemm negattiv fil-kultura ta' dawn in-nies. Il-knisja ssir il-forza tal-kultura. Il-monasteru jsir iċ-ċentru minn fejn din il-kultura mhux biss tiġi mħarsa, ikkonservata, imma tiġi mxerrda wkoll permezz tat-tagħlim li l-monaċi jibdew jagħtu minn dawn iċ-ċentri ta' formazzjoni li żviluppaw mal-Ewropa kollha. verament bil-konverżjoni ta' dawn in-nies u bl-interventi tal-isfijiet Kattoliċi u bis-saħħa tal-Knisja ġifieri, permezz ta' dan iż-żwieġ bejn dawn il-popli barbari u l-Knisja Kattolika jitqiegħed il-pedament għal forza ġdida, għal kultura ġdida, għal dak li fl-Oċċident isir maż-żmien imperu verament nisrani.